ہے ہے نسبت نال نصیبیں دے نہ کوئی کائنات بشر ہوندا ہے نسبت نال نصیبیں دے نہ کوئی کائنات بشر ہوندا میں رہندا عرش عظیم اتے نہ دھرتی تے میݙا گھر ہوندا اور ہے قسم میکوں رب ہووݨ دی نہ تارے شمس قمر ہوندا توں جے تک نہ اندھر تھیندا میں رب وی نہ اندھر ہوندا۔ تو چیتک نال سر تھیندا میں رب دی نال سر ہوندا میں اگلے شعر کوں سٹدا پیاں سب کوں اڑا تے اپنا کلام سن ویسن ڈھیر ساری سک لگی کھڑی انہاں دی سائیں دا نام سنیا ہویا ہے ایک دفعہ میں سنیا بھی ہویا انہاں کو دو کو تہذیب گھن دے بھی ہیں سارے مہمان بھی ہیں ڈھیر سارا دل کرنا پیا انہاں دے سنن کو برال انہاں تو پہلے گال کہ تیدا ہک ہک لوک ہے یاد میں کو کیا خبر نہیں شباب خان صاحب

گھر لوکیں دے برتن مانجن تیڈا ہک ہک ڈکھ ہے یاد میکوں توڑے ککر پوہدے پالے ہن میڈے توں تے محل کشالے ہن تیڈا ہک ہک ڈکھ ہے یاد میکوں تیڈا پیروں ننگا ٹرنا او تیڈا درد سنے آباد رکھیم میں سپت سمجھ تے یاد رکھیم اے ڈیکھ ولایت توں ول آیاں کڈے سٹ محتاجیاں ٹل گیاں ہن اے جتھی تیڈے پیرے دی اے سر تیڈے دا بوجھل وی میڈی دید بھرے اٹھ پاک چلا۔

اور میں انہاں کوں اے وی مبارکباد ڈتی ونجاں کہ ساڈا ہک ادارہ ہے تحریک تحفظ ادب پاکستان پورے پاکستان اچ کم کریندے پئن اوندے عہدیدار اور میں اج انہاں کوں شار اقبالی سئیں ہوراں کوں ضلع رحیم یار خان دا صدر نامزد کریندا پیاں انہاں کوں مبارکباد ڈینا۔ جتنے اتھاں شعرا کرام موجود ہیں میں انہاں کو گزارش کرے سا کہ انہاں نال تعاون کرے سن ضلع دی باڈی بنے سن تحصیل دی ایک دوجے نال رابطے چ رہسوں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری کرے سی اور میں اپنے تمام دوستاں کو اجازت گھن جو ہیں اپنی مختصر حاضری کہ جیندے چرچے چار چفیروں ہیں جیندے چرچے چار چفیروں ہن جیڑھا ٻچڑا غوث جلی اے مہر علی اے جیندے چرچے چار چفیروں ہن جیڑھا ٻچڑا غوث جلی اے مہر علی اے رد کیتے جئیں مرزائیت کوں جیندا شجرہ پاک علی اے مہر علی اے تے جیڑھا پنجتن دے گلدستے دی پھل حسن دی خاص کلی اے مہر علی اے اقبال اے والی ڳولڑے دا ساݙا کامل پیر ولی اے مہر علی اے بہت مہربانی اے اثر ہے سارا نسبت دا اے اثر ہے سارا نسبت دا۔ پئے امن سکون اچ رہندے ہیں بھل ویندن غم سب دنیا دے او جڈاں گولڑے پاک اچ آندے ہیں تے ساڈو پیر نصیر دی نظر جو ہے نہ کہیں میدان اچ ڈھاندے ہیں اے گالھ اقبال وپار دی ہے جیندا کھاندے ہیں ہوندا گاندے ہیں تے تیڈا ہتھ جو سئیاں ہتھ اچ آئے۔ تیݙا ہتھ جو سئیاں ہتھ اچ آئے ہتھیں لڳدے کل کائنات آ ڳئی ݙکھ واݨ وٹیندے ڳئے سارے ساݙو خوشیاں دی سوغات آ ڳئی تے ایں وارا سیت ولایا ہے۔ کجھ گردش روزے وات آ گئی اج بخت اقبال عروج تے ہے ساڈے ویہڑے وچ شب رات آ گئی۔
توں ایں تاں ہر شے ول ائیے۔ توں ایں تاں ہر شئے ول ائیے اونویں پیار اچ سہݨ سہا پا ڳئے رنگ بدلیا ڳئے میݙی زندگی دا مکی مونجھ تے میل ملا پا ڳئے پچھڑوں دی غربت ہٹ ڳئی اے

بے وفا تھی ونڄاں ایں محبت کنوں خود خفا تھی ونڄاں او ریہاں بݨ کے وفادار کجھ نی ملیا ریہاں بݨ کے وفادار کجھ نی ملیا کر کنارہ کشی ٻس جدا تھی ونڄاں تے تیکوں نظراں کݙاہیں نہ اصلوں ولا دور تیݙی نظر توں صدا تھی ونڄاں۔ او کٹ کے ڈیکھاں کلیپے دے وچ زندگی اپنی مستی دے وچ ہن فنا تھی ونجاں بن کے باغی میں نکلاں ایں محفل وچوں دھوڑ بن کے جو اڈراں ہوا تھی ونجاں رکھ تے متھے تے اکھیں کوں اقبال میں بھن کے پنجرہ سزا توں رہا تھی ونجاں فیصلہ کر گھدے بے وفا تھی ونجاں۔

کنارہ کون کر سگدے ایویں تنہا ای زندگی دا گزارہ کون کر سگدے سلیم۔
ابالہ تھی نہ اے جتنا نکھیڑا ٹھیک نی ہوندا ابالہ تھی نہ اے جتنا نکھیڑا ٹھیک نی ہوندا نکھڑ کے یار ہک بئے توں سہارہ کون کر سگدے۔

دعا منگ نہ جدائی پووے وڈا دلبر اے صدمہ ہے حیاتی وچ ایں صدمے کوں گوارا کون کر سگدے ایویں تنہا ایں زندگی دا گزارا کون کر سگدے جڈاں ہک بئے توں نکھڑے کوئی بہوں نقصان تھی ویندے۔

دوا ایندا نی دنیا تے نہ ٹونا جادو چلدے کوئی مریض عشق دا یارو اتارا کون کر سکدے اے منظر بہوں حسین ہوون اے منظر بہوں حسین ہوون تے ہووے روٹ بہاریں دی نہ ہووے نور اکھیں دا نظارہ کون کر سکدے اے منظر بہوں حسین ہوون اے منظر بہوں حسین ہوون تے ہووے رت بہاریں دی نہ ہووے نور اکھیں دا نظارہ کون کر سگدے جیڑھا اقبال منکر ہے محبت دا گناہ گارے جیڑھا اقبال منکر ہے محبت دا گناہ گارے ادا اے گھیں گناہیں دا کفارہ کون کر سگدے محبت توں ڈساوو ہاں کنارہ کون کر سگدے

چوٹ لگسیا تے ول سچیسیں اے یاد گالھیں توں ول کریسے صلہ نہ ملسی کڈاہیں تیکوں توں بھانویں جے جھئیں وفا کریسے مل کے باسیں ویران رستے توں کہیں دے ناں دی صدا کریسے جے روویں کوئی وی نہ چپ کراوی ڈسا ہاں میکوں توں کیا کریسیں اجنڑ وی موقع ہیویں توں من گھن اے ویلا واپس ولا نہ سگسیں۔ گالھ داسے دی خوشی دے تو سکھ دی زندگی ہنڈا نہ سکسے۔ آہا کیا ہی بات کمال اور مہربانی کمال وہیسے ہنجھوں اڈا کے نندرا جگارے تیکوں نصیب تھیسن آہا وہیسے ہنجھوں اڈا کے نندرا جگارے تیکوں نصیب تھیسن پل وی جیڑھے جدا نی تھیندے اے ہم سفر خود رقیب تھیسن تھکیڑے ہوسن یا مونجھاں ہوسن حال تیڈے عجیب تھیسن۔ او نال تیݙے گزرسی جیویں توں حال کہیں کوں ݙسا نہ سڳسیں ڳالھ ٻاسیں ݙینہہ خوشی دے توں سکھ دی زندگی ہنڈھا نہ سڳسیں اور عشق عشق ݙیہدا نی ذات کہیندی اے عشق ہستیاں مٹا چھوڑیندے عشق ݙیہدا نی ذات کہیندی اے عشق ہستیاں مٹا چھوڑیندے عشق دا ہے مزاج وکھرا اے ݙینہہ کوں تارے ݙکھا چھوڑیندے۔ عشق پیریں پوا کے گھنگھرو بھلے شاہ کوں نچا چھڑیندے عشق اپنڑیں جے ائی تے آوے حیاتی ساری ہنڈھا چھڑیندے قدم اگوں ہیں رکھیسے جتنے ہے پندھ اڑانگا مکا نہ سگسیں گال باسیں ڈینہہ خوشی دے توں سکھ دی زندگی ہنڈھا نہ سگسیں اور سیدہ وفا صاحبہ اے استائی دیکھ سو کے اے عیش و عشرت دی زندگی تیڈے نیاندی وارے تاں کر محبت اے عیش و عشرت دی زندگی تیڈے نیاندی وارے تاں کر محبت او میڈی نہ من توں کہیں کوں پچھ گھن ہک کیتی جئیں وی اگر محبت چڑھا کے سولی تے اے محبت کٹا وی ڈیندی ہے سر محبت میں جتنا اقبال روکے تیکوں تیں ول وی آکھے مگر محبت۔